anuanom ne adɔfonom baabi a wowɔ biara a wote me nka yi mede nkyia a ɛmu ɔden paa de ma mu nyinaa titiriw mede naseɛ bɛkɔ de ama asantema akuo a ɛwɔ finland ha Wɔn na ahyɛ me nkuran sɛ saa dwumadie yi memmɔ mmɔden ara sɛ mede bɛba abɔnten sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa pii bɛnya wɔn ho nteaseɛ. Nana Asante, eh, Asanteman kuo hene, meda wo ase. Wɔhema ne wɔaka ho nyinaa, mede no aseɛ ma mo. Afei nso CPF platform abusuakuo nyinaa nso, mede no aseɛ ma mo nyinaa. Na me a mekasa yi, me din de Atamighty, still the mighty man. Mekasa firi Helsinki, Finland ahenkuro. Ɛnɛ asɛm a mede ɛba bɛto mo anim no yɛ tiawa. Ɔsɛ mpɛn pii a na nnipa bebree sɛ nka sɛdeɛ woba amanɔne anaasɛ nkuro pii so no Yeyi kasa baako to hɔ na obiara asua saa kasa no. Ɛwom sɛ obiara wɔ ne kasa a ɔka, nanso kasa baako deɛ yɛn nyinaa yɛbɛka na ɛde adi dwuma. Ɛyɛ a na ɛma mpuntuo ɛba saa kuro no so. Sɛ woba eh, sɛ English man mu a, wɔn wɔ kasa ahodoɔ bebree, nso wɔn ayi borɔfo ato hɔ sɛ ɛno nko ara na wɔn bɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a kuro no bɛkɔ so. Wokɔ baabi- kuro biara so a saa na ɛteɛ, nso yɛn kuro mu deɛ, kasa no ayɛ bebree, na na nnipa pii ka sɛ nka yenyi Twi nto sɛdeɛ obiara tumi ka Twi no bi no, na nka yɛmfa Twi nyɛ kuro no kasa baako a yɛbɛka. Nanso, ɛmene nnipa bebree nya adwene fi sɛ kasa no, Twi kasa no, ɛnkɔ yie kɛse sɛdeɛ eh, kane na ɛteɛ no. Ansa na mmorɔfo no baeɛ hɔ a, wɔbɛdi yɛn so no, na yɛka Twi no anaasɛ kuro kasa biara, yɛn kasa ahodoɔ no nyinaa, na yɛka no frenkyeem. Yɛmfa kasa biara mfrɛ mu because saa mmerɛ no, na obiara, borɔfo biara ni hɔ. Yɛnte borɔfo nti wei ti no, yɛka kasa no frenkyeem. Nti na kɛse kasa no, ɛmu ɔdu yie. Ansa na wobɛbie no no, na abɛbue nam mu, ɛnom ne ade. Nti mmɔfra bɛyɛ wɔbɛdi yɛn so bɛyɛ mfie wɔ ha ne akyire, ɛwɔ Nyame adom, Kwame Nkrumah. ba bɛgye fahodie de maeɛ a ɔbɛsi soɔ no. Wɔtee edwa bi ekuo akuo akuo nnipa nson wɔ kasa biara mu a ne yɛfrɛ Bureau of National Languages. Nti sɛ bi a sɛ twi a nnipa nson ɛna ɛtena kasa no so sɛ kasa bi ɛbɛwura mu a na ɔmatena ase no mo apɛ ne twi Ɛɛ mu no wɔn de kasa no ama no sɛ dagomba so a saa nti na wɔn tena ase na ɔtwe biara kasa biara ɛbaa ne ɛtena ase nti wotumi sɛ mmorɔfo nsa te sɛ wɔn ho yɛ mfidie ne ade no na yɛfrɛ biribi alupre nti yɛyɛ ase alupre alupre na mmorɔfo hu sɛ dabi alupre nyɛ kasa nti wɔn tena ase a wɔn sɛ yɛfrɛ no sɛ ɛhyɛn a ɛnam wiem nti wiem hyɛn. ne afansa sɛ bicycle a yɛse dade ɛsɛ pɔnkɔ nti yɛfrɛ no dade pɔnkɔ nti na makasa no biara na yɛnya kasa no ɛɛ nkyerɛmu na ɛkɔbaa sɛ yɛtu Kwame Nkrumah so no ɛma saa akuakuakuo no ɛgui nti ma kasa no so ɛte ɛte se ɛma sesei no kasa no ɛyɛ ngongonae na mebɛfa twi ɛdeɛ no na mesɛ saa na ɛte wɔ kasa horoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa mu Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, ɛbae ɛbae maa afei twii no kasa bi wura mu a na yɛntumi ansesa no, na yɛka no saa ara. Nti wobɛhunu a sɛ ɛyi twii ni gyina hɔ anaasɛ ɛɛ kuromani gyina hɔ so wɔ kasa a, ɔtumi ka ne kurom kasa no nkɔsi awieɛ. Ɔbɛka borɔfo fa na waka twii fa. Ɛno no woka sɛ yɛmfa nyɛ kuromani nyinaa kasa a, Abrɛfo aburoni bɛka sɛ national language no a ɛnyɛ yie. Wɔhwɛ tete kasa no yɛhunu sɛ woka kasa no frenkyɛn mu sɛdeɛ swahili wɔfaa kenyafoɔ faa sɛ wɔde wɔn kasa no wɔate saa akuo no a yɛtete kasa no nti wote sɛ swahili ni bi ɛkasa aborɔfo korokora anim technology computer ho ahoa nyina wɔwɔ ne swahili ɛde ka ɛfisɛ ɛfɛ koraa kɛkɛ So wahu? Enti mebɛkyerɛ asintɔ a ɛwɔ yɛn kasa no mu. Nneɛma bi wɔ hɔ a yɛka a anka ɛnni sɛ yɛka, a yɛka nso sɛe no ara. Titiriw abɛbuo. Yɛn bɛ no nyinaa sɛe, ayɛ basaa. Nso mpanimfoɔ, nkwadaa, asɔfo, politicians, wɔn nyinaa ɛka no saa waa, na yɛsɛe no. Na merehyɛ ase afiri kasa mmaako mmaako bi a na nka ɛwɔ sɛ nketumi ka ne yie nso yɛntumi yɛntumi nka ne yie papa ɛɛ wohwɛ mu a ɛsɛ Ghana sei sɛ ɔbaa bi ɛkɔware sɔfo a ne yɛafa ne sɛ ɔno nso yɛ sɔfo ɔbaa nso yɛ sɔfo wosi yɛfrɛ no ɔsɔfo maame Oware sɔfo a na ɔnyɛ ɔsɔfo. Ɛnyɛ ɔsɔfo maame. Yɛka sɛ ɔsɔfo maame ɛna mu tie no yie paa. Oware sɔfo a wonyɛ ɔsɔfo maame. Woyɛ asafo maame. Asafo no nyinaa maame ne wo. Nti woyɛ asafo maame no a wonyɛ ɔsɔfo maame. Nti ɛno ɔsɛ ɛfa no yie paa. Ɛna kasa wi te sɛ ɛyi nsawɔsoɔ. Ghanafoɔ ɛyɛ ɛyɛ ɛho mfomsoɔ paa. Wɔn a yɛyɛ adwuma wɔ radio so ne television so atikyafoɔ politicians no ɛde wɔn nyinaa yɛ saa mfomsoɔ no saa ɛyi nsawosoɔ no ɔyɛ a ɔsɛ bi a maame ɛtɔn nneɛma ahodoɔ bebree sɛ wopɛ bi atɔ a ɛne koko di nsawosoɔ nanso kɔtɔ nneɛma no bi ɛyɛ mfomsoɔ bebree nsawosoɔ no egyina hɔ ma ɛɛ ntɔkwa ako a emu ɔden. Broni bɛka sɛ battle. So nti toɔ no sɛ nkwadaa wɔhyɛ nkwadaa mmienu ko a wei sɛ futuro no ɛsɛ futuro sɛ pirepire gya fa sabom wɔde sabom ana afei obi ate nsa na asɛ ntɔkwa aba ɛne fɛ nsa wɔ so. Eti sɛ wia Ghana ne Nigeria ɛnya nsa wɔ so a na kyɛ sɛ yɛko ntɔkwa ntɔkwa paa na yɛko. Eti nsa wɔ so ne yɛ ntɔkwa na mmom deɛ ɛwɔ sɛ kɛkan ne sɛ nkutaho. Me ne oyi anya nkutaho, na kɛsɛ wode no atra ase a wɔdwene biribi ho na na wɔde aba apɛ no poma sibrɛ ɔhu nti ɛyɛ nkutaho na na obi apɛ sɛ ɔka a wɔka no nsawɔsoɔ no ɛfiri no akure no wɔmfa to bɛtu sɛ nsawɔsoɔ deɛ ɛyɛ ntɔkwako nti yɛhwɛ no yie paa ɔhu ebi nso tumi ɛka sɛ ɛkɔsi noa nsuo hyɛ ma me noa nsuo hyɛ ma me Nsuo hyeɛ yɛano adeɛ a adeɛ nti a wɔsɛ sako no abio ɔhu deɛ nka wɔsɛ ɔkan sɛ nua nsuo ma me ebia mefa nkɔ dware anaa mefa nkɔ yɛ tii nom nua nsuo ma me wonua nsuo no a ɛna ɛyɛ hye na aka sɛ nua nsuo hyɛ ma me deɛ a owuroni bɛka sɛ tautology ɔhu nti deɛ ɛtɔ so bio nnipa bebree atumi ɛka sɛ ɛsɛ ka no wɛ ɔsɛ ka no kura akwadaa no sekan de kura akwadaa no sekan ni nsa na ɔde kura akwadaa akwadaa no mmom de kura sekan akwadaa no kura sekan no so yɛyɛ saa afosuo no bebree na mede bɛsia na ɛyi makɔ ɛyi abubuo no so oh ɛdɔɔso bebree na akyire no yɛba so ɛyi nnipa pii ebu baabi a ɛna nokorɛ ni ɛna ɛnyɛ ɛyi ɛho bɛka. wobɛtumi ka sɛ yɛhunu ɔbaa ho a yɛn nsa kɛtɛ ɔbaa deɛ sɛbi ɔmena wo dɛm wasɛ ɔkɛtɛ awie dada nyɛ saa na ɛbu bɛ no ɛnyɛ yɛhunu ɔbaa ho a yɛn nsa kɛtɛ ɛyɛ ɛban wɔɔl yɛhunu ɛban ho a yɛn nsa kɛtɛ tete no ɛkura ase sɛ papa no anadwo ɔda anɔpa ɔda na ɔsɔre a ɔbɔ ne kɛtɛ a na ɔde atwerɛ ban no ɔde twerɛ ban no a na ɔkɔ afuom ɔkɔyɛ adwuma na ɔba adwummerɛ na ɔbɛdware didi wie adeɛ asa ɔpɛ sɛ ɔkɔkɔ da ɔde safa ɛban ne ho saa no wuru kɛtɛ no a na ɛyi ɔbaa mu no ada so nti sɛ wohunu ɛban ne ho a wotumi sɛ ɔkɛtɛ wode safa ban ho a na wohu kɛtɛ no a na wabaa mu na wada so nti yɛhunu ɛban ho a yɛnsɛ kɛtɛ saa nso na ɛɛ ɛwɔ ti ka sɛ Da biasɛm nti na yɛdi kwadu a yɛgya ne hono. Kwadu deɛ wodi na wogya ne hono ade ato hefa? Da biasɛm nti. Ɛyɛ da biasɛm nti na yɛdɔ kɔto kwadu a yɛgyam ho. Wogyam kwadu ho a, kaneɛ no na anka yɛmfa kwadu nyɛ hwee. Kwadu bɛnyini saa wo sɛ twa deɛ de ma mprako mprako na ne die. Na ɛduru mmerɛ bi sɛ kɔm hyɛ asɛ sɛ ɛba no na wɔ sɛ yɛhwɛ kwadu nso yie. Enti sɛ wodɔkɔto kwadu na sɛ kwadu ɛho afuw nwura a, na wafa sika no de gyam ɛho. Ne ka sɛ wotwa nwura no nyinaa gu na atumi abɔ akɛse. Kɔbɛduru baabi no bi a kwadu na ɛba bɛ yɛ aduane a yɛba bɛdi. Enti dadwi asɛm nti, wodɔ no akɔto kwadu a na wagyam ho, wode sekan atwitwa ho na wagyam ho. Enti na yɛfrɛ sɛ dadwi asɛm nti na yɛdɔ kɔto kwadu a yɛgyam ho. Nnipa pii nso tumi ka sɛ ɛɛ. esie anika gya nni ase da. Yɛtaa ka saa ade no paa sɛ titiriw sɛ ayie aba kuro bi so na yɛda adanse na na sɛ ɔda mu nyinaa ase ma mobɛ ayie ma mobɔ nsaa ne ade nyinaa yɛda mo ase na esie anika gya nni ase da. Yɛnka ne saa ɛso ɛnoa na mmerewa Nkɔkoraa, nkwadaa, atikyafoɔ, obiara ka, esie ɛni kagye ɛni ase da. Ɛnyɛ saa na yɛka no. Ɛyɛ ɛwɔ mu mmienu. Ɛɛ nkyerɛaseɛ no ɛɛ kan no na wɔn sɛ yɛ ɔseɛ ɛne kagya yɛ ɛni ase da sɛ wɔahyɛ sɛ wɔbɛyɛ bi na wɔaka na wɔagyaeɛ no aseda biara nim. Woka adeɛ na wɔanyɛ, woka na wogyae na wɔanyɛ a aseda biara nim. Nti ɔseɛ ne kagya kagya yɛ ɛni ase da. Na ɛɛ baako bi wɔ hɔ a Asantefoɔ no afa no sɛ ɛno mmom na ɛyɛ ɛɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ nhyɛaseɛ paa no. Ɛnam sɛ ɛyɛ ɔsɛe ɛne kagya nni ase da. Ɛno nso ne sɛn? Wɔn sɛ ɔsɛe no na ɛyi ɔfom Asantehene. Ɔfom Asantehene ma Asantehene bu fui paa sɛ onya no a ɛɛ ɔde tiri bɛgye ɛde tiri bɛgye. Nti ɛma ɔkɔhunu Nana Kagya a na ɔyɛ Ma mpɔnten ahene sɛ wɔnsrɛ no ɔmfa n'animuonyam nkɔ asantehene hɔ na ɔnkɔpa no kyɛw ma no, sɛ wayɛ no bɔne na ɔmfa no bɔne nkyɛ no, anyɛ saa a asɛm a wɔbɛto no no nyɛ. Ɛnna Nana Kagyaa de ɔseɛ yɛɛ ɔyɔ, ɔkɔɔ asantehene hɔ kɔpaa kyɛw maa Osei. Ɛnna ɛmaa asantehene gye too mu sɛ, okay, wate aseɛ, wɔde ne bɔne akyɛ no. Enti wɔbaeɛ no bɛka kyerɛɛ Osei sɛ, Ɔkɔpɛ akyɛw ama no. Nti na na sɛ wagyae biribiara aka. Enti ma ɔsɛe no gye yie paa ma ɔde agudeɛ ɛnyɛ kumaa ne nneɛma nnɔbaeɛ nom ne ade soma nnipa sɛ yɛmfa nkɔda Nana Kagya ase. Nti ɔkɔeɛ na ɔde ne ɔmo de nyina kɔma Nana Kagya. Nana Kagya ani sɔ yie na ɔno nso soma nkurɔfoɔ kɔɛ sɛ monkɔda ase sɛ adeɛ a wayɛ me no ama m'ani agye paa. Nti ɔkɔɛ na ɔsɛe sɛ o na sɛ ɔsɛe ne ɛyi kanya deɛ ɛsɛ dɛ bia nim deɛ ɔyɛ ma mi kanya ɔno a kebia no ka etwa mi ti kora na ɛyi ɛne mo kakyɛ sɛ ɔsɛe deɛ ɔne kanya ɛni ase da ɔho ɛna ɛkɔ yɛ saa asɛm sɛ ɔsɛe ɛne kanya ɛni ase da ɛno na ɛkɔfa saa yi no baeɛ no na saa deɛ ma saa fom sɛ esie ne kanya ɛni ase da no kɔ baeɛ no sɛ ɔsɛ kanya ɛyɛ ɛyi nhahan bi a efifi wɔ esie esie so ɔho ɛno ahahammono bi a efifi wɔ esie so yɛnso wadwene wɔn sɛ sɛ efifi wɔ esie no so deɛ esie no ɛyɛ fɛ ɛna esie no so mɛka gya ne hunu soro ɛnna kɛ sɛ wɔn mmienu ase da nim ɛyɛ fam soɔ nti firi ne kurom obi anka ɛyɛ esie ne kagya ni ase da wie ɔyɛ ɔsɛe ɛde kagya ni ase da nti na nhyɛseɛ no no. Yɛkɔ ɛbɛ foforɔ so. Ɛɛ yɛtumi ka sɛ sɛ ahweneɛ te wɔ mpanimfoɔ anim a ebi nyera. Ahweneɛ te wɔ mpanimfoɔ anim a ebi nyera. Saa de ebu no ɛyɛ ɛyɛ mfomsoɔ paa. Obiara hu saa bere sɛ ahweneɛ te wɔ mpanimfoɔ anim a ebi nyera. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Na mmom ɛyɛ ahweneɛ te wɔ mpa no mu a.

ebi anyera na ɛno nso ɛno no ɛna ɛbɛyɛ baako nso a mo titiri wɔn mu ni yie koraa no sɛ yɛsɛ ɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ ɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ na ɔtwe mu nwoma yi mu kata ne ho na ɛbɛyɛ na wɔtumi agye ɔtwe wɔn ade ne nwoma akɔ na ɛkɛ sɛ ɔde ɔne nyinaa wɔn nyinaa kɔ na ɔkɔ yiri yi no ɛyɛ ɛyɛ mfomsoɔ saa bɛn yɛ mu ni saa. Ebu no sɛ, sɛ awotwe ankɔ a ne nwoma kɔ. Awotwe no na wayɛ hu sɛ asɛ ɛnɛ anka ɛbɛka sɛ bia DC anaasɛ MC a ɔyɛ abɔdwa twɛn sɛ ɔbɛka n'anom asɛm. Watwerɛ krataa sɛ ɔkɔ kan wɔ ayi ɛbɛdwa no anim. Ɔmabu dwa a yɛtwɛn no. Ɔmatena ase atena ase atena ase a awotwe mma da.

So ɔho? Ɛhɛn, ntsi deɛ edi soɔ no, ebi ka sɛ, sɛ Twumasi ammɔ dɛm ante a, nka akɔm amma. Twumasi ammɔ dɛm ante a, nka akɔm amma. Twumasi, ɔyɛ dɛ na ɔkɔbɔɔ dɛm ɛteeɛ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Ɛyɛ Twumasi ammoa dɛm te a, nka akɔm amma. Na deɛ ɛkɔfaa saa baeɛ ne sɛ, Ɛduru mmerɛ bi na kuro bi so akɔm ba hɔ pa dendendenden. Enti na ɔhene no nte aseɛ na ɔyɛ sɛ obiara mmra bɛkɔm no yɛnhwɛ sɛ akɔm a mokɔm no nokorɛ bi wɔ mu a. Enti wei baa na kikire kikire kikire ohurihuri no ɔsa no ohuri no ɔte si no ohuri na ɔhene no hwɛ a nkosi hwee no apam no ka ho se kɔ na apam no foforɔ baa saa no apempam no na ɔpempam saa de ɛkɔduru damte so no damte huri na ɔka no a na ɔte wagyae Na ɔnosanafo paa ne Twumasi. Twumasi na ɛyɛ ɔkyeame wɔ ayi ahemfie hɔ. Nti wɔteam mu saa na ayi Twumasi sɛ ɛyi nana wɔsi asɛm de abɛsi. Ɔsi ahyee ɔsi kisi anya nsa pantu na ɛde kɔyi apa yɛ. Nti wɔyɛ bi ahye bi a na wɔn nso akyerɛ mu saa na wɔkyerɛ mu. Nti saa akɔmfoɔ na ɛwɔ nkyɛn nyinaa na wɔahunu sɛ saa na ɛwɔ sɛ nti ɛnam wɔn nti no na na angu akɔm no.

Ɛtumi ka sɛ, Ɛɛ, atuduro asa koraa no, na nyɛ akowia ntoam. Ɛno ɛnyɛ ɛnyɛ nokorɛ saa. Sɛ atuduro asa koraa no, na nyɛ akowia ntoam. Akowia deɛ ɛde ntoam sɛ ɛbɛ no ase kyerɛ paa ne sɛ atuduro asa paa no, asa koraa no, na nyɛ deɛ wako awuo ntoam. Obi a wako a wawuo no. Wokɔ ne tɔn a, bɛgyina bi sɛ wia ɔwɔ ɛyi ako no na wɔkɔ a na yɛbɔ ne twi a na tuduro no nsae ɛfiri sɛ yɛko no nti sɛdeɛ ti wia bɛnya tuduro ɛwɔ ne tuam nti sɛ tuduro asa koraa no na nyɛ deɛ wako awuo ntuam ɛnyɛ akɔ wia sɛdeɛ daa yɛka no no yɛ ɛyi atuduro asa koraa na nyɛ akɔ wia ntuam ɛdɔɔso pii na sɛ wopɛ sɛ ohun dodoɔ no a Wokɔ YouTube a, wobɛtumi asubscribe to Asanteman Finland YouTube. Wokɔ YouTube a, wobɛhu dodoɔ no nyinaa, ɛbɛ a yɛbu no yie no nyinaa ɛwɔ hɔ. Na korakorakora deɛ deɛ mede twa to ɛyɛ deɛ wɔyɛ a wɔka sɛ agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ ɛsɛ nkurasefoɔ. Ɛnyɛ nkurasefoɔ, ɛyɛ agorɔ yɛ dɛ no na adeɛ ɛsa kwansofoɔ. Sɛ wɔn a wɔfiri kwan so a wɔrekorɔ no, sɛ wɔn agorɔ ne wɔn da pii a, wɔkɔ na adeɛ sa. Nti agorɔ yɛ dɛn? Na adeɛ sa akwansofoɔ. Nti mede bɛsi ha na mada wase bebree, mada wase pii. Meda wase sɛ wɔanya aso na wɔatie me.